Yo, míaƒe nukpɔlawo míagage ɖe Avuidra TV ƒe nukpɔmɔ dzi abe aleke míegblɔe ya. Wobe egbeɖoɖoe agba medana o ta míegatrɔ gbɔ va aƒea me. Míegatrɔ gbɔ va kpɔlixɔ me le tɔgbui azuma me ne tsiagbe ƒe agbasa me le klikɔlo takɔxɔ me. Eh, afi godzi. Míage ɖe míatɔ dzi eh, míado gbe agba xɔ ta míayi ɖe dzi kpla. Eh, miatɔ eh, míaɖe kuku mídi be míanya le woƒe ŋkefia ɖo mea egblɔe be nenye be wowɔ ku vɔa ehiã be woagbugbɔ aƒo tsi ɖi eh, nu mawoa menye nu yi ke bɔ le mía dome o medi be mabia be nenye be wowɔ ku vɔ ɖi ŋkeke nenyi wòle be woaƒo tsi ɖi nɔnɔme ka mee wòle be woaƒo tsi ɖi le azã ka gbee wòle be woaƒo tsi ɖi eye Ame yi kawoe wòdze be woaƒo tsia ɖi ɖi ehiã be míanyea? Míatɔ ne nàkle dzo ɖe edzi na mí.
Yoo, mígale Avodra TV ko. Hmm. Gbã afi ma aɖo biabia ma ŋutia, hmm. medzi be maɖe ɖokuinye fia. Akpe. Enye woyɔna be tɔgbe azuma. ame ne tsi agbe mm. tɔgbe eŋɔ nye ma lɔ enugbagbe vi gbɔgbɔwo ƒe tsa mi mele klikɔ hɔme lotakɔ. Mm. Ye nyemenye ame bubu alo amedzro le fia. Elabe zi geɖe mesena be wobe hunɔ ɖe gava ze eva ze klikɔ hɔn lɔtakɔ. Enɔ nye ke dzima woyɔnɛ be setɔnye dzatugbui.

emama alo enɔa kple mamawo ƒetea woso klikɔ hɔme lotakɔ kpesuƒe le fia.
Ebia klikɔtɔwo nanya. Míawo nye tɔgbe asɔa dzraka me tɔgbe yɔviwo.

Yoo, nenye be eku dzɔ ye wole ŋkeke ɖo woana anyi. Anyi nɔnɔ gbãtɔ akura dze be nɔƒɔ tsi ɖi. Ayɔ tɔgbewo, ayɔ mamawo, aklawo be nenema wo vi, wo tɔgbe yɔ vi dzo va gbɔ. Egbea ye nye ma nyigba nɔ gbe nonɔ yo dome. Vɔ ame yi ke le ƒomea me ƒona tsi di na aƒe doa ame me ƒona tsi ma di. Ke nenye be ega ma gbe ɖo alo abale yewɔ ne la ŋlɔ ŋutɔ me bo be gbe le ga ma gea. Mm. Edze be nɔ gaxɔ tsi ɖi ke. Ok.
Le ŋdi ma me. Le ŋdi ma me. Afi wɔna ɔna dze gɔme. Afi wɔna nɔ dze gɔme. Hmm.
Ke ne nye be egba fi ɖa alo gbekɔsi ɖa hmm. yɔ le ame axɔ ge la hmm. le eƒe ŋdi kanyia edze be nɔ yi fi woƒona tsi ɖi ne tɔgbewo ŋɔliwo woatrɔ ƒo tsi ɖi. le fuma. No ƒo tsi ɖi le fuma. Edze be no trɔ yi ɖe ame yi ke dzo ƒe xɔ nu. Okay. Woatrɔ do gbe ɖa le fuma. Hmm. Kafi. Waba xɔ ame. Xɔ ame ave. No va xɔ ame agbea. Ele be ne wogado gbe ɖa, tsiƒoɖitɔ negado gbe ɖa hafi woakɔ amea le ʋua me, elabe blema womekɔna ame yi ɖe mɔtri o.
Wodana amea ɖe ke dzi. Ta ne woava kɔ amea le ke dzia dzra ɖo ne hã wodoa gbe ɖa nɛ.
Ke ne nye be wowɔ kua kakakakaka wowɔ vɔ. Wogblɔna be amewo nye ŋkeke atɔ̃viwo, amewo nye ŋkeke adreviwo, ame aɖewo nye ŋkeke asieke viwoa. nenye be egbea yɔ le zɔgbɔ ƒo ge alo ŋkeke atɔ kɔnua wɔ gea edze be ne woƒo tsi ɖi le fi ke woƒona tsi ɖi ne tɔgbewo le be egbea yewo le tsi ƒo ɖi be asimesi alo wo tɔgbuiyɔvi yi va wo gbɔa, yewo le me ŋkeke atɔ alo ŋkeke adre viwo yewo nye me zogbɔ ƒo ge.
Ke nenye be woƒo zogbɔa ale yewo wɔnɛ kaka wokɔ nua va de yɔ na mea kɔa, efia be wowɔ kɔnua wòde pɛpɛpɛ amea la yi tɔgbuiwo gbɔ ana anyi. Vɔ ne womewɔe nenema o la,
Egbugbɔ hena nu bubu da ɖe ƒomea me. Enye eƒe nugblẽƒe. Eƒe nugblẽƒe. Yi ke egblẽna nu, hmm. ehena dɔléle va, ete hena ku kpata va. Elabe yiwo wɔ ne tɔgbe do ŋgɔawoa, hmm. ne womegava le wɔ ne dzidzimeviwo ɖe nuwo ko la, ne wova ɖo fu ma la, wole na wo ɖe atitre nu. Ba wo mefia ŋua. Amewo kple evelia nye be kɔnua mede na wo. Ne woage ɖe wo domi abe ame tsitsiawo ame yinugbeawo ame yinugbeawo ene o. Ye nenye be ame ɖe ti zogbe le tsã n'oxɔ abe ekuʋufɔku
Pepe ede ka ve edzɔ fia o.
Ete ku exɔ abi gã ɖe ku a ne wo jadi wo me kɔ na me agble na pe mo. Egba ama ɖo ame ɖeka va ɖo o me o eme ni me gbɔ o o. Ame anɔ na mɔta.
Wa tɔ kpɔ wa wɔkɔ nuwo le fuma. Wo di pe ha le kake vivia wo le wo kple amesha me di ɖe teƒe ɖeka. gake gbea ne nu ma dzɔa wokɔ na ame ma ame ma ke kpɔ ʋufɔkua va glana ɖe aƒe me va wɔe be ʋufɔku va bɔ ye ne fi ke nua dzɔ le tsea womegava le amewo ƒe luʋɔ kɔ le fi ma o nenye be ame ɖewo le la wobia kpɔ be ɖe ame kuku ko meluʋɔwo kɔna
Ye megblɔ nɛ be mava ɖo ŋuti ne megbe. Menya ame ke ku mele hɔkɔ wo kɔ nɔ. Ne ekpɔ accident
ye ʋu kɔ ʋu anyi. Amewo ku le ʋua me. Ye xɔ abi wɔ ye atsi agbea edze be nova kɔ lɔbɔ le fi ma. Elabe fi ke wo ʋu gbenya ge ɖo menya fɔ ene kle o. Menye yie si o. Kɔa ye wònye be afɔkue dzɔ, amewo ku tsi ge ma, ye wòtse ʋu kɔ ɖi kɔa, eʋua me ye luʋɔa le, ta woƒe luʋɔ tsi fuma. Ye wɔna be ne kpɔ afɔku le December me, ye ha ya, ne ƒe ɖeka December ye ma yi tutu ɖo kɔa, agase veve le teƒe, elabe woƒe luʋɔ tsi teƒea.
Ta dze be nu kɔ tse woƒe luʋɔ le gama. Ta ame gbagbe ƒe luʋɔ kɔkɔa ya tse le kó. Ame ɖe le ekpɔ afɔku. Ele koma me. Mele nyɔnyɔ. Ɖɔkita le wɔʋu. No yi fi ko dze afɔkua le va kɔ me luʋɔ. Ekɔ nu ɖe le nova wa me la nyɔ le koma me zi ɖeka. Ele abe ame yiwo tsi fuma vie ƒe ʋu tsaka wo la wo le yɔ. Neva yɔ tso. nenye yewo kple ɖo ʋua neva ne yewo dzo nu ya ame yi ke bia ma nenye be wògbe nya ƒo nufiafia ya kɔa ela kpɔ ŋuɖoɖoa be nu ya wokɔ na ame gbagbe hã ƒe luʋɔ. Yo, akɔ míaƒe nukpɔlawo míegale Avodran TV ƒe nukpɔmɔ dzi ke míegale tɔgbi azuma me ne tsegbe triple seven nine tɔgbi eŋɔ nye malɔ gbɔgbɔ ƒe tsami ƒe agbasaga me ogaŋu nanu me ɖe ne mí. nane wòlia mía ame aɖewo mímesi kpɔ hã ta esrɔ̃ be míva eh, míatɔ ame ɖe ƒume dzi ma bia be ke nenye be edzɔ aleka be ame gbogbo tɔ aɖewo ku etsi bɔbɔ ɖi yawo kɔnu yawo mewɔe na wo o egba wodzi- wova si be nu ya leke wòle nye yi ɖe Ekpɔ be nu ma nu yiwo wohe na ve nye be akpɔ be fia na ame ɖewo nye amegã si kɔme kɔ wobe ŋɔliwo be nona nu yi o. Woana nua ne lɔ ne mi na nua ne nu ketsɔ no gayi nu kaƒe le afi bubu agase be ame tsitsɔ be noƒo si ɖe na yi o. Nu ma le nu ma wo pete he ve. Ta ne nye be womewɔ eh, ame ɖe se nu ya womewɔ la, edze be nu dzagbagba woadze aha vovovovovo. Okay. Jean yeah.
Sorabi yeah.
Deha Mumu mm. Liha mm. Havivi yeah.
woatrɔ ƒo tsi ɖi na ame yiwo ke tɔwo mewɔ wa woatrɔ ƒo tsi ɖi ne ame mɔwo katã ɖe du asɔ elã awu wate wò kpakpa wate wò gbɔn wate wò koklo akɔbiafafa ye va wɔ be enuwo meva sɔna ɖe teƒe o ta woaɖa nu ne ŋɔli fifia wòaɖo egbea kɔa etsɔ wobe dɔ gale yewo ŋu vɔ etɔ ɖeka adzi be yi dzi evi menu be aɖu ya tse le vovo ele be nɔdzagba nɔtɔ asi le nu ma dzi ne xexea me na fi ɖe ne fa ne míawo katã mi nɔ. Yo, míaƒe nukpɔlawo fifia míava ɖo teƒe vevi aɖe wobe Ne míesẽa, ne míegasrɔ̃ ame agbe aɖewo yi ke akɔ ade gbe le mía ɖokuiwo ŋu ta, míage ɖe mía tɔgbui dzi kple susu be eh, ame agbe aɖewo le egbɔ fia godzi mekpɔkpɔ ta ne wòaɖe nu ɖeka ƒe etɔ̃ ɖe me na mí. Ame ya, ame yɔnɛ be hlɛvi, Ya, ame yɔnɛ be awu dzi daƒametiavɔ, ya, ye ame ɖewo gayɔnɛ be etu le ata dzi.

teƒeteƒewo woyina gbɔna ye ta ŋu eye woblana be kofi no ble ne nui ame le mɔa ne va le ʋua ava ka wo le wo godo ok ame yawo nɔ gbɔgbɔ be eblugbe me be yesu modza amewo nɔ yɔ be yesu meʋu gake ŋkɔ yi nye menya ne Ye nye be eʋu le dɔme vɔ xa le eta le ŋuti to. Eʋu le dɔme vɔ eta le ŋuti to. Ɛ gake ya eʋua me mi si na ta o. Wo katã wole woƒe mɔ dzi. Ɛ eʋu le dɔme vɔa eta le ŋuti to.
Nenye be ele gbedzi tututu. Ya mli ma tsao. Yevi ka ma ya le ye yi gbɔ. Va de dzane. Yɔ ŋkɔ ya keme yɔ nɔ wa. Ayɔ ne zi wie ve.
Ada yi ke me ŋɔ. Aya me gã ya gbɔ. Ava wɛ. Yɔ ne be awu di da va me tsia vɔ. Ese me la ne.
Ameawo ƒe gbe se la ayɔe zi gbɔ zi wuieve. Alẽ ne elé ne kɔ vea, edza kɔ de eŋu le dɔme ta le xa toa akɔ de me le ke.
Ate ŋu amankpa ɖeka. Eŋu le dɔme bɔ ta le ŋuti to ma. Ɖeka kɔ dza la va kpɔ yi ke meŋɔ le afi ɖeke o. Mm, Awudia hã.
Alẽ ɖeka ko.
Egunu ɖekɛ Egunu ɖekɛ koe le kɔ alɛ ne yɔ kɔ alɛ ɖe tame ta megahol. Yɛ dza kɔ deme ale. Yɛ dza dzi ali lɔ.
Kemi ga ne be eye. Lɔbɔ lɔbɔ tɔma. Lɔbɔ lɔbɔ tɔma.

Ne esɔdzoɖawo dzi wa egbe kɔsiɖa gbewalawo gbea, ya le nu ya wɔ ke. Vɔ edze be nàdze agbagba be awu ɖiame dalɔ̃ kafi eva wɔ mama memia aɖe ŋuti ala o. Ele ka afi o. Afi eva wɔ. Ye Wanɔ ne- keke da ɖi.
wanɔ keke da ɖe.
Ye ana anyi ɖe wò aba dzi. Anɔ ena dzidzitsinu yi ke mígblɔna be amama alo gogoligo. Aƒo nu ɖe eŋuti be yi va xexea me vɔ yi nya be yi nye amegbetɔ va xexea me.

Kɔadzikplɔla aɖe kɔ akɔ xasa ɖe ŋuti. Ne mlɔ anyi megade ɖe abe ta gbe o, mafɔ kaba o. ok.
Ana ke nadɔ ma tso me. Nakɔ da ɖe wò afɔ de. Ok. Ko namlɔ anyi ɖe dzi kpɔ. Yeah. Ne ekpɔ be aba ke dzi le yokpli srɔ̃ mɔ na dza dza ba vi ɖe ɖo ko asɔ kla la ɖe ɖo ɖe dzi. Ne wɔ egbea mm. mese ŋɖeke gɔme o ewɔe sɔ mm. ao ase ŋɖe gɔme le xexea me megblɔna be yevowo meyina le ɣleti me o
emɔ dzi wosena
gake míatɔ go dena ɣleti me mm. yetɔ woyɔna be ɣleti me kpɔla ah, wokɔ machine Wole mía mía flu be yo de le ti ma nyigba le ge wale wale amli ma le ŋuti ma gble. Ne me gble na wa le ƒe tɔ me ate yi le ti me zi ɖeka. Amegbetɔ vua dze be na ɖo capacity le gbɔgbɔ me. Ame ɖewo lea wo yi na ɖe le ti me.
Le woƒe dzɔdzɔ me. Ta no yia.
nenye be wole dɔ lé aviwo kplɔe gama kɔa, wobe ku. Ye ta blematɔ na me kua, wome dena ƒa wosɔ dana ɖe xɔ me atsɔ xɔ ɖe nu adzo ya gble. Eɖewo kaka ne wova kɔ amea nyɔ. Nenema wòle ma. Ta ne wɔ nu ya ɖe, tɔgba zu mafia. ne nu yi ke kpɔ ɖe woda nɔmba ɖe nua dzi sikriti ke wogblɔ na wa nagblɔe na mafiɔ na ne ne nawɔe nu ya te ble la ko anɔ ala ame aɖe le akɔ da ɖe dzi ɛ ɛdza ƒla huhɔe. woata atsi ɖe ŋuti eh, ɖevi ka le fi ma va ale yi wotana ahuhɔ̃e ya nusɔ be mafia o mm. ame atɔa ta ne mefia ame aɖe le wo kpena ɖe ŋuti sɔ ahuhɔ̃e kemi ʋu na ne be esɔ ma kpe ɖe ŋutia. Mm. Ekɔ nu le mí wɔna ne mía nɔƒo keke ba wɔ gbadze. Wo ta na ahuhɔe alekea.
Ekɔe ahuhɔe lo. Le emea, enu ya le gɔme. Elã aɖe le wo wu nane. Vɔnu gbagbe vi ko wonye. Ne wui ne. Ne ʋua huhɔe ale. Mm. Wò ya va gbɔe kpɔ. Ye me li asi me. Mm. Me sɔ to aƒe nye fi.
Okay.
Ame yi ke nye so gbe gbe fɔ aƒe fu ma gble nɔ kaka kava ɖo agɔme le ge. Mm. Mi se kire kava nɔ tso.
Kake nu ya wa Ao. Mo danɛ ɖe ka dzi o. Amli ma nyae.
Mia tɔgbo wa. Wo me agbiɖe gbetɔ ahun me le otsi o. Ta wo kpɔ na tsi me.
Etsia jɔjɔ me ma hun he gba yi ke wo wa ye nye tsi. Ta wo trɔ ya mie ga da kpe ne.

ne zɔ ɖe dzia, àkpɔ agbe. Tɔgbo mamãwo ƒe amlima no yra avudratsivi ne wòava xɔ xexea katã me. Dzɔdzɔmea newɔe be amewo no zɔ nuyɔwo dzi ne woakpɔ agbe, ne míava ɖo TV station, ava ɖo FM. Elabe nuyɔwo fia mí lea Ɖeko mele aƒea me egbea ko. Ye ko medo go viɖe yina ko medo go avu dra kple ʋu ʋe ɖe Pajero gã aɖe le gbe ɖe tetetetete. Ewɔ be gbɔnyɔ wo yina nuka wɔƒe yina be o yɔ be wodo gbe na. Wova ko be ame shishi ame ɖe dɔ yo mi mele amea ŋkɔ yɔ go. Be to miaƒe nufiafia kple gbedodoɖa me la yo de dze si mia ma ɖewo.

ake ɖe tɔgbe azuma me ne tsia gbe ŋua ne le Ghana dukɔ ma ate ŋu ayɔ 0244183096 gake nenye be le Ghana godoa egate ŋu ayɔ plus 233 244183096 kɔ tsɔkui eke ɖe eŋuti nɔmba ma le whatsapp woe ne mia katã miatsi ɖe edzi Ame ne tsi agbe mía nɔŋ mía kpɔ aɖu mía kpɔ ata ana tso yi kpa koshiwo. Amen. Ra.